Salam dostlar bu gün blender sapaklarymyzyň altynjysy bilen dowam edýäs. Bu gün blender sapagymyzda modlary tanamak we olaryň arasynda birinden beýlekä geçmek hereketleri nädip edilýär şony düşündirip geçerin. Onda screen cast edogny açýan siz üçin. Bärden izerläp bilersiňiz ýaly. Birinji modlar näme? Ine Ekranymyzyň çep ýüzünde ýokarsynda bäş sany mod bar. Olar Object Mode, Edit Mode, Sculpt Mode, Vertex Paint, Weight Paint hemem Texture Paint. Blenderiň köne wersiýalarynda diňe Object Mode bilen Edit Mode bardy. Şu wagt soňky wersiýalarynda Sculpt, Vertex, Weight, Texture Paint ýaly beýleki modlaram goşdular üstüne. Onda näme? Birinji modlary tanan bolsak, onda hersini otdelni öwrenip başlaýas. Object mod. Biziň object modumyz esasy şu Blender-i interfeýsini açamyzda öňümizden çykýan mod. Bu object moduny esasan biz obýektleriň hemmesine bir daşky göz hökmünde seredip bilýäs. Şolary kopýalap bilýäs ýa bolmasa gerek obýektimizi gizläp, gerek ýalyny ýygnap bilýäs. Şon ýalak hereketleri etmek üçin Object moduny ulanýas. A edit mod bolanda nähili? Edit mod bolanda şu object modda esasan bir obýekti saýlaýas we edit moda geçýäs. Edit modda esasan bir obýektiň üstünde nämeleri işläp bolýar, nämeleri hereket edip bolýar. Ýagny diňe bir obýektiň üstünde. Häzir üns berseňiz şu wagt men kameranam saýlap bilemok, ýa bolmasa çyranam saýlap bilemok. Diňe ýekeje obýekti saýlap bilen. Meselem, diýeli, şul obýektiň üstünde birnäçe işleri edibilýär. Ine, görşüňiz ýaly, diňe bir obýektiň üstünde işlemek üçin edit mody ulanýarys. Ondan indiki modumyz sculpt mody. Sculpt mody bize nämäni öwredýär? Meselem häzir Sculpt modunda biz modellemek üçin esasan häzir wertekslerimizi köpeltmeli bolýarys. Wertekslerimizi köpeltmek üçin häzir Generate'den Multi Resolution alýan we Sculpt moduna geçýän. Bärde subdivide edýän birnäçe gezek we indi şu tegelegimiziň ýüzünde birnäçe şekilleri ýasap bolýar. Meselem, şunuň ýaly we başgaça birnäçe hereketleri edip bolýar. Ýagny bu modellemek üçin, ýagny belli bir personažlary ýa-da heýkelleri ýasamak üçin ulanylýar. Indiki modumyz Vertex mody. Vertex modunda esasan biz belli bir nokatlary reňklendirmek üçin, ýagny Blender-iň belli bir nokatlaryny, ene diňe bir nokadyny reňklemek üçin Vertex Paint moduny ulanyp bilýäs. Weight Paint bolanda belli bir bölümlerini reňklemek üçin ulanylýar. Belli bir bölümlerini reňklemek üçin ulanylýar. Indiki modumyz bolsa Texture Paint mod. Texture Paint modunda bolsa e, şony belli bir reňkler bilen gaplamak üçin. Ýagny e, şu ýokarky Object Edit mod, Sculpt modundan aşaky 3 mod e, şol esasy obýektleri reňklendirmek üçin ulanylýan modlar. Indi indiki düşündirjek zadym. Şul meselem biz şu object modunda durus. Object modunda durus. Indi şu modlara diňe bärden dällänim Ctrl Tab gysga ýoly bilen şu ýerden hem geçiş edip bolýar. Meselem Ctrl Tab basdym şu wagt edit moda bärden geçip bilýän Ctrl Tab basdym. Sculpt modyna geçip bilýän. Ctrl Tab basdym. Object modyna geçip bilýän. Şeýlelikde dostlar, bu sapagymyzam geçip gutarýas. Dostlar, şu wideolary taýynlamakda bizi esasy höweslendirýän zat siziň görmegiňiz, laýklaryňyz we kommentariýalaryňyz. Şol sebäpli kanalymyza agza bolup, bizi gollasaňyz biz üçin uly motiwasiýa bolar. Sag boluň dostlar, indiki Blender sapaklarymyzda görüşýänçäk.